my country people, una welcome back to my channel today pere don do a get together for a movie premiere where we say they come up soon the silent intruder and also tasha the kokoshi where we say she wear go church this sunday don't cause um, drags for her abeg make una try watch till the end of dis video to get the full gist and also to see say nengi don slash millions to acquire a new diamond so as we all know tacha na um reality tv star and she na podcast host abi na presenter so she she don get on a lot of people bad side with her recent attitude wey be say she dey um portray for internet and the thing don make people dey always drag her because anytime wey be say she post a video or picture of herself people go dey body shame the girl they go dey call her names they go dey drag her they go dey zoom am dey find s- a fault for everything wey be say she do so today the girl come say make she go serve her God she come snap picture with the koko shoe wey be sey she wear, na so netizens con go go find the shoe as she snap the picture con zoom am con use am dey laugh her, this na the picture of the shoe with the way dem take zoom am for there to take make mockery of the girl. Make we just see some comment under this her post wey be sey she drop, so the first person con say am surprised on the way Nigerians started hating her, for me I no dey surprised on the sudden hate rate wey be sey tasha get from nigerians ever since start to dey talk rubbish dey always shook herself for inside people business wey be say dem no call her things don turn things don take a drastic turn for her wey she dey sharp her mouth for her mind she dey feel say she dey win against the people wey be say dey drag her she no send anybody not knowing to say she dey always put up herself for unnecessary drags majority go always win the vote if you dey watch dis video and you never subscribe abeg try make you subscribe like dis video help me share am and please drop your comment for the comment section below una thank you make we continue for the comment so the next person come say when i saw this post on her page i just knew they will drag her regarding it when i even see the video i be the picture i no see anything wetin i even just dey admire na the hair wey be say she do this hair is like na im dey trend now person come come come say make una leave tea alone oo haba it's a normal thing the next one say this isn't nice you all should leave this girl the next one say Jesus this is unbelievable sha shout out to the king of boys Lambo fresh queen the last person say una like to dey boy shame person but Tasha why your leg come dey rugged like this this one you dey try to you dey try to hype the girl you dey try to drag her I no understand you me i no surprise for the type of hate comment wey be say tasha dey get because same tasha na him zlatan sink for na so i no i no dey surprise i feel people just adjusted a bit when she started showing there's a good side to her but you know nigerians na once you don bring back your bad character they go let you see wetin be the meaning of hatred

um month february and him just call a get together just to promote and to get to meet the people wey be say him don invite so far some of his few friends so for the um get together him just drop a few speech wey i go drop for una make una lis ten so make una lis ten to wetin him talk for una self

Omo I dey so happy for Pere for this im movie from im explanations you go hear when e dey talk say im don dey work on this project for the past six years just imagine a project wey be say e don dey work for for years so I believe talk say the thing go come out well because as we all know Pere na good actor and hopefully im go be good producer too. For the few people Nigerian housemates wey im don um invite so im give invite to the likes of Tricky Tee, Alison, Modella, Rachel, Phyna, Ike, White Money. Those na the ones wey be say I remember for now, but I dey sure say im go still give invite to a lot of them. But for Big Brother Nigeria All Stars fellow housemates, na just for Ike and uh, wetin be name White Money now I don see am give so far. So Petrolite, una ready una money to go see a movie for cinema. because from the look of things dat movie go jig so good luck to him anyways so onto nengi matter so you all know nengi she don go back to school and she don dey mind her business the girl anything controversial you no go see nengi for there when she came out of the house the only controversial news wey be say they don ever call nengi for na that time about that her range rover wey they say na they say na one married man buy am from for her and during that time wey all those gbas gbos dey go on the girl she no talk anything she just dey dey mind her business keep quiet and dey dey dey earn more money so she come come out come um drop this video of her wey she dey flaunt her new diamond wristwatch see as person pikin just clean anyhow na wa o so unproblematic and she's winning she's cashing the bag without controversy without chasing clout I hope most of all these big brother naija girls they go learn from Nengi and Liquorose because those two people na the role model wey be say all of them deserve to look up to. Una take care, una bye.